Hello, nan dam hna maw? Lai cu cawnnak in nan kut kan tlaih than hna. Keimah ka min cu Awoi ka si. Ka Facebook page ah thawng ka rak thanh cang bantuk in khan tuni cu kan lai biafang pawl kha zeitin in dah awchuah ning zulh in khan zeitin dah kan tial hna lai timi kha nihin ah kan rak zau ṭi hna lai. Kan fale nih khan Lai biafang ṭial an duhmi kha cafang fonh an kan hal tawn i khati a kan hal tawn tikah khan kanmah nih khan cafang fonh kha kan chimh tawn hna, cafang kan fonhpiak tawn hna. A bana bia ah lam khi zeitin na ṭial si ti an kan hal a si ah khan cun LRM tiah kanmah nih cafang kha kan fonhpiak tawn hna. Khati kan fonhpiak tik hna ah khan a ṭha tuk ko ma kha asinain tiin pakhat ruah ding a ummi cu A dang biafang fonh an duh tikah khan anmah tein khan an ruat kho ti lo i anmah tein khan an fonh kho ti lo. I kha tikah khan an kan hal ṭhan peng i mati dingin khan uh, kan fonh piak lengmang ṭhan hna i an thiam an i harh. Ca khan tuni i kan rak zoh hnga dingmi cu khati khan uh, cafang fonh piak loin khan anmah tein zeitindah an ruah khawh lai anmah tein zeitindah an i fonh khawh lai awchuah ning zul in khan zeitindah an i fonh khawh lai timi kha tuni ah kan zoh ṭi hna lai. Biafang cafang fonh kan ṭial tikah hin a biapi bikmi pakhat cu cafang pawl i an aw-chuah kha kan theih dih a hau. Cun a pahnihnak ah mah biafang fonh kan duhmi ah khan cafang aw pazeizat dah a um timi zong kha theih a hau. How many letters sounds timi zong kha theih a hau. Ka chim duhnak cu lam timi biafang ah hin l, a, m, cafang aw pathum a um. Thing timi biafang ah hin thak, ing pahnih a um. Cun pathumnak ah mah aw pawl kha zei cafang nih dah a chuah timi zong kha uh, vun theih kha a hau. Lam ah khan l cu L, a cu a, m cu a, m cu a, m m tin khan theih a hau. Okay, mati sia cun takchunnak vun zoh hna u sih. Biafang pakhatnak ah kal. Kal cu ka, a, l, cafang aw pathum a um. A pakhatnak aw kha ka a si tikah ka ti a chuahtu cu cafang tung khe a si. Cun a, a cu cafang phei a, cu a donghnak bik, l cu Cafangtung el cu a si tikah kal ti cu ka a l k a l kal k a l kal dawr ah ka kal dawr ah ka kal I went to the market cun hi hi timi kha Biafang fonh kan vun ṭial hna lai. Hi timi biafang ah khan ha, ai, aw pahnih a si. Ha cu cafang tung h, ai cu cafang phei komhmi a le i. Ha, ai kan vun ṭial ahcun h, a, i. Hi na mit kho maw? Could you peel a mango? Cun phung timi biafang vun ṭial chunh hna u sih. Phung, pha, ung, cafang aw pahnih a um. Pha, ung. Pha cu digraph ph, ung cu ending a hnulei i kan betmi u ng, ung, kan vun ṭial ahcun ph, u ng, pha, ung, phung. Phung cu kan zulh a hau. Phung cu kan zulh a hau. We need to follow the rules. Cun lawm, lawm, l, aw, m. L cu cafang tung el, aw cu cafang thei le cafang tung fonhmi, a le w, m cu cafang tung m. Kan tial ahcun L, A, W, Em lawm, ka lung aa lawm, ka lung aa lawm. I'm in a good mood. I'm in a good mood. Or timi biafang kha vun ṭial chut hna u sih. Or timi biafang ah khan o r cafang o pahnih a um. O cu cafang thei o, r cu cafang tung ar. Kan ṭial ahcun o, ar, or, ka or a fak, ka or a fak, I have a sore throat. Cun a donghnak bik ah thawh. Thawh timi biafang ahhin tha, o, o pahnih a um. Tha cu th, o cu rw. Tha, aw, thaw asinain thaw ti si loin thawh tiah khan fak deuh tein kan chim ti ahkhan a hnulei ah H a aw a chuak lomi H a um timi kha kan theih chih lai. Cucaah thawh cu T-H-R-W-H thawh. Zing ah ka thawh te. Zing ah ka thawh te. Wake me up in the morning. Wake me up in the morning. Mah ti sia cun tuni kan cawnnak ca hi bia hi a si lai. Nulepa hna nan fale nih lai biafang rak kan fonh piak u tiah cafang fonh an in hal tik hna ah khan ah fonh piak loin khan anmah tu kha aw chuahter hna u law an aw chuah ning tein khan cafang fonh kha ṭialter hna u. Khati nan tuah ah khan cun a dang biafang pawl zong kha cafang fonh an i foih te lai ti kha tuni ka video in khan chimh kan duhmi hna a si. Caviar cu salai kaa lawm babai.